Xalil Allah, baba-s n lmumnin irkul. Nukni, ulama ur nezmir ara ad naweḍ ɣur-s deg wayen yella, nezmer ad neḥfeḍ aṭas deg wayen i iketben ɣef tikli-ines, i wakken ma yella wamek ad nuɣal mačči kan d iqeddac n Rebbi, lameɛna d iḥbiben-is am Sidna Ibrahim. Wid iḥessisen-d ur t-iɛeddan, d slam akken s laman Ibrahim mi yettusawel yuɣ awal Rebbi ad iruḥ ɣer yiwen umkan ara s-ittunefken d lwert Iruḥ deg ubrid ur yessin sani ara iruḥ. Nekkini ufiɣ acḥal d abrid ur yessihil ara ad aɣeɣ awal Rebbi s lekmal. Isehel i bunadem ad ixdem cwiṭ deg wayen i s-yumer Rebbi iwakken ar ithenni, d ayen kan. Akka s Sidna Ibrahim mi s-yenna Rebbi ad iruḥ si tmurt-is ad yeǧǧ texrubt-is d uxxam n baba-s iruḥ. Lameɛna iwwi yid-s baba-s, ur nessin ara mazal Ṛebbi. Ad tinim yesɛa lḥeqq ad yekabr baba-s. Anɛam, lameɛna baba-s mazal iɛebbed leṣnam. Ibṛahim iwwi yid-s mačči kan baba-s, lameɛna ttwafen diɣen deg ucluḥ-is leṣnam. Ulamma yessen lameṛ Ṛebbi mi d-inna ur tesɛiḍ ara iṛebbiten nniḍen zdat udem-iw, ur ten-tqeddceḍ, ur ten-tɛebbdeḍ. armi yessufeɣ si talmast-nsen ayen yeɛnan leɛbada n leṣnam-nni i d-yufa lbaṛaka n Ṛebbi s ṭṭaqa. Armi i yemmut baba-s i d-yekcem Ibṛahim ɣer tmurt-nni i s-ittunefken d lweṛt. Ayagi d lmital fell-aɣ ayetmaten d isetma, i mkun llan wid ittḥessisen, iqebblen deg wulawen-nsen belli Lmasiḥ d ameslak-nsen i ten-ifdan seg ufus n Cciṭan, lameɛna mazal tettaṭṭafem deg leɛwayed-nni n ddin. Zdat Ṛebbi, kra n lɛawayd-nni ttemcabin ɣer lɛabada n lesnam. Ula d nekkni, am Sidna Ibrahim, armi nekkes si talmast-nneɣ ayen merra yeɛnan tikli d tudert-nneɣ n zik, ara naf lbaraka n Ṛebbi, lfeṛḥ d lehna n wul. Mi ttummeḍ lbaba-s n Ibrahim, mi ttwakkes si talmast-nsen lebɛada n lesnam, imer neffeɣ nruḥen ar tmurt n Qanan, wwḍen-d ala xaṭer idda yid-sen Rebbi. Ɛni fukken imiren lehmum n Ibrahim? A leḥbab, abrid i d-ttheggi Ṛebbi i wid i t-idewɛan ur ishil ara. Ad yili dima kra neɣ kra deg ubrid lmumen ara ijerrben laman-is. Akka gen i yufa Ibrahim, akken i yefraḥ s tmurt-nni i s-ifka Ṛebbi d lwert, yeɣli-d laẓ ɣef tmurt, dɣa netta d at uxxam-is, i wakken ara menɛen seg ccer, ṣubben-d ɣer Maṣer, ad sɛeddin kra n lweqt dinna. Ffɣen imiren seg umkan-nni lbaṛak a Ṛebbi. Mi d-yewweḍ Ibṛahim ɣer Maṣer, Imaṣriyen ẓran tmeṭṭut-is tecbeḥ nezzeh, wwin-tt s axxam ugellid, alaxaṭer Ibṛahim yenna-yasen d uletma-s. Agellid yefṛeḥ, ixdem-as lxir i Ibṛahim, ifka-yas akraren, izgaren, iɣyal, iqeddacen, tiqeccicin, tiɣyal d iluɣman, fijal n Ṣara tmeṭṭut-is. Lameɛna Ṛebbi ur ifreḥ ara. Iceggeɛ ɣer uxxam bu ugellid, lmuṣibat iwɛaṛen ɣef ɛeǧǧal n n tmeṭṭut n Ibṛahim. Dɣa agellid yuɣal ifehhem lexdeɛ n Ibṛahim, isawal-as-d, inna-yas, Acuɣef txedmeḍ-iyi akka agni? Acuɣef tenniḍ-iyi-d Ṣara d uletma-k, mi tella d tameṭṭut-ik? Tura, awi-tt, ṭṭef abrid-ik. Acḥal i yeshel i lmumen ad iṭṭef abrid isehlen deg ddunit, ad iskiddib i wakken ara irbeḥ ɣef iman-is, ad yerwel ɣef lewɛarat d uqehher, ad iqabel cci-s ɣur wid ur nla ara lmumnin i wakken ara ten-issefraḥ, ad sen-iḥukk afus. S leɛqel, lmumen-nni ad yaf iruḥ-as lefraḥ d lehna n wul, ad yaf ur izmir ara ad iqerreb ɣer Rebbi, ad iddu yid-s si lemɛacra armi yuɣal ɣer umkan-nni n tḥa, ttuba. Akken i Ibrahim, mi t-isufeɣ ugellid si tmurt n Maṣer, yuɣal imiren deg ubrid i ihegga Rebbi fell-as, yufa imiren lfeṛḥ d lhana n wul, idda imiren di lemɛacṛa d Rebbi i t-isawalen. Lmeɛna, mazal aṭas n lewɛṛat i yettraǧun Ibrahim deg ubrid-is, lewɛṛat ijerrben laman-is. Ṛebbi yettǧerrib-aɣ i wakken ara aɣ-isseǧhed, i wakken ara neqreb ɣur-s deg lweqaten yewɛaṛen. Luṭ, mmi-s n gma-s n Ibṛahim, iddan yid-s mi yeffeɣ si tmurt-is, ad iṛuḥ ɣer tmurt i s-iwɛed Ṛebbi, yesɛa ula d netta akraren izgaren d iqidunen. Ur tettkef ara tmurt-nni i wakken ara zedɣen akk sdukli, alxaṭer ayla-nsen tɛum armi ur zmiren ara ad zedɣen lwaḥid. Ikker-d umeččeččug ar imeksaw n lmal n Ibrahim d wid n lmal n Luṭ, mmi-s n gma-s. Ibrahim inna-as i Luṭ, Ur ilaq ara ad k-agni, ihi ferreq-iyi. Ma truḥeḍ ar lǧiha taẓelmaṭ, nekk ad ruḥeɣ ar tayeffust. Ma truḥeḍ ɣer tayfust, ad ruḥeɣ nekk ɣer tazelmaḍt. Luṭ irfed s wallen-is, iwala Luḍa telha. Yextar ad iqqim dinna ad izdeɣ deg temdinin n Luḍa. Brahim iruḥ ɣer udrar. Nessen di lektub belli at temdinin-nni n Luḍa, anida i iruḥ Luṭ, ad izdeɣ Luṭ, d arraw n leḥram, itebɛen mkul ṣṣifa n lbaṭel. Zdat Bṛahim d Luṭ banen-d sin yiberdan. Luṭ yextir ayen icebḥen, ayen isehlen, amkan n zzhu. Bṛahim iṭṭef imir-nni abrid n udrar, anida yewɛer lḥal deg ccetwa, anida txuṣṣ ṛbiɛa iquḍaren-is, anida yufa iman-is weḥd-s. Lameɛna, dinna i yufa Ṛebbi. Ayetmaten di setma ay yettḥessisen iḍ-agi, lan zdat-wen sin iberdan. Yella ubrid iwesɛen yettawin ɣer texṣart. Ɛawmen wid i ikeččmen sin-a. Lameɛna deg ubrid iḍyiqen ara, ara tafem lbaraka, alaxaṭer abrid-nni yettawi-aɣ yusawen ɣer tudert n dayem d lemɛacra d Rebbi. Rus i t-ittafen. Dinna, deg tmurt udrar, i yeḥfeḍ Ibrahim acu d lmaɛacra d Rebbi tidet. Dinna i yebɛed ɣef watmaten-is d wat ddunit. Imir-nni i yufa deg Rebbi aḥbib ameqqran.

Aṭas i yeḍran yid-s di lweqt-nni i yesɛa deg udrar. Ṛebbi yefka-yas lweɛɛed, inna-yas, Rfed s wallen-ik, seg umkan telliḍ, tmurt akk teẓriḍ, ad tt-fkeɣ i keččini d dderya-k i dayem. Ad rreɣ dderya-k am uɣebbar n lqaɛa. Ibṛahim inna-yas i Ṛebbi, Acu ara yi-d-tefkeḍ? Sɛeddaɣ leɛmer-iw mebla dderya. Ṛebbi iwwi-t ɣer beṛṛa, yenna-yas, Xeẓẓer ɣer yigenni, ḥaseb itran, ma tzemreḍ ad ten-tḥesbeḍ. Yenna-yas, Akken ara tili dderya-k. Ibṛahim yumen s Ṛebbi, Ṛebbi iḥseb-it d lḥeqq. D laman i yesɛa Ibṛahim deg Ṛebbi, uzmir i iɣelben ccek i yellan deg wul-is. I kenwi, tesɛam laman-nni iḍ-agi?

Deg lweqt-nni i yesɛedday Ibrahim deg udrar, Ṛebbi iweṣṣef-it ad d-yuɣal d amcafɛa, tiǧal n Luṭ, mmi-s n gma-s, i ixtaren ad izdeɣ gar wat leḥṛam yellan deg temdinin n Luḍa. Yiwen wass, akken ibedd zdat Ṛebbi, ihdeṛ yid-s, Ṛebbi yenna-yas, Lɛayaḍ i d-yulin si temdinin-nni n Luḍa meqqur, ddnub-nsen anect ila-t. Ibrahim iǧaweb ini-as i Ṛebbi, Ɛni d tidet ad tenɣeḍ aḥeqqi netta d umcum? Imken di temdint-nni llan xemsin, xemsin iḥeqqiyen. Ɛni ad ten-tenɣeḍ? Ur tɛerfuḍ ara temdint-nni ɣef wudem n xemsin iḥeqqiyen yellan deg-s? Ḥafiḍ, win iḥekkmen ɣef lqaɛa irkul, ɛni ur iḥekkem ara s lḥeqq? Ini-as i Ṛebbi, Ma ufiɣ di Saduma xemsin iḥeqqiyen di temdint, ɣef wudem-nsen ad ɛafuɣ i temdint akk. Ibrahim ur iḥebbes ara din. Yuɣal ɣer Rebbi, iḥseb zdat-s, rebɛin, tlatin, ɛecrin, armi d ɛecra iḥeqqiyen, yenna-yas, A Ssid, ur rfiɣ ara, ad meslayeɣ kan abrid-a. Imken ad yili dinna ɛecra iḥeqqiyen. Yenna a Sidi Ṛebbi, ur d-snegreɣ ara ɣef wudem n Ɛacṛa. Iṛuḥ Sidi Ṛebbi mi ifukk lehduṛ-is netta d Ibṛahim. Ibṛahim yuɣal s axxam-is. Deffir kra lweqt Ibṛahim yuɣal iṣub netta iman-is, isellek Luṭ seg ufus imcumen yellan deg temdint n Luḍa, uqbel ad ten-issenger Ṛebbi meṛṛa. Nekkni akk nettwafk timdinin d tudrin n ddunit lbaṭel. Lameɛna yessen tayetmaten d yessetma n Masiḥ, yettili ɣer uyeffus n Ṛebbi ad icafeɛ fell-aɣ, fell-awen. Ibɣa ad aɣ-isellek seg yir ddunit la akk d taqlaɛt n Cciṭan. Uqbel i ilul Ibṛahim i ilal Masiḥ, awal Ṛebbi, ila d win n yiḍelli, d win n wass-a, d win n dayem. Ɣef wayagi i yezmer diɣen ad isellek s lekmal wid itteqriben yis ɣer Ṛebbi, imi idder dayem ad icafeɛ deg-sen.
Cedhaɣ-k a Sidi Ṛebbi, a Ṛebbi amuqran,

ncedha lexbar n wid yaɣ i ketben zik di lweqt mi tebda nnuba agi lexbar lxir qrib tmanya iseggasen ayagi ad ketbet-aɣ-d ncedha-ken wis ma llan kra deg wun iḥefḍen tanglizit deg likul ma tebɣam nezmer ad awen-necgeɛ atektab s tanglizit Ataya ihi lɛelwan-nneɣ ma tebɣam ad aɣ-tketbem, Nuba Lexbar Lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Ad t-ɛawdeɣ s taqbaylit, Nuba Lexbar Lxir, Tabwaṭ n Tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Ḥessis, Tazeqqa Tameddit, Inuba-nniḍen s taqbaylit i wid iḥemmlen Sidna Ɛisa, i t-itebɛen s wul. Ula d wid ur nettamen ara yis, ḥessiset ad tfehmem acu ɣef nettkel fell-as nukni. Azekka tameddit ihi, ɣef lweqt-agi. Nubat-agi i snat ttawḍen ɣur-wen si Transwal Radio Monte Carlo ɣef lmuja talmast 205 lmitrat 1467 kilowat.